Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.
Nilqawk għal podcast tal-lum il-Biskut Team jew ma' George. Hello. Naturalment aħna d-domandi nippreparawhom differenti. Ġifieri dak jien dak u jien jien. Allura dak l-argument li konna qabel kull programm. Eħe, le, le, ma ġifieri jiena nistaqsi li nħoss u inti tistaqsi li tħoss dan huwa suċċess tal-Biskut Team pratikament. Illi xandar naturalment fuq social media jħin kollu għaddej kif jaraw wiċċi u wiċċek jaraw ħana u xed jgħidu daw. Tajjeb. U però fuq l-ismex Television jixxandar il-Ġimgħa fid-disgħa u nofs u jiena ħafna jgħiduli li l-podcast jarawh il-Ġimgħa fuq it-television. Minkejja li aħna naħsbu li s-social media hija l-qofol ta' kollox, u forsi hija l-qofol ta' kollox bħalissa, però għandek nukleju ta' nies illi jippreferu jaraw it-television. Jien wieħed minnhom, pereżempju, qabel norqod, Noqgħod mingħajr ma niftaħ il-mobile u ma noqgħodx mingħajr ma niftaħ it-television. Le, onestament. Onestament, le mhux Le, dik veru, mbagħad iħallih il-lejl kollu jatti. Le, le mhux qed nikdeb narax. Għax jorqod. Imma imma nippreferi jiena rrid nixgħel it-television biex norqod, ħalli jidilkom hekk. Sew għamela. Veru. Ekku.
Mbagħad torqod u tħallih jixgħel. U ġieli jibqa' dej, jiġifieri.
Imma t-television naħseb bħali huma ħafna jiena. li għadhom jemnu fit-televiżjoni. U fil-fatt il-mistieden li għandna għallum, apparti, apparti kollox, huwa personalità tat-televiżjoni. Ija, mela. Għax għamel snin twal, jatina wieħed mill-aktar programmi

Xi ħaġa illi tagħmilni kuntent fost il-ħafna li għamluni kuntent, li jien u Peppi dejjem kellna relazzjoni tajba. Ekku, ekku, ekku.
Anke meta ma qbilniex. U meta ġilidna fuq l-argument. Jien nemmen ħafna ħafna, u dal-pajjiż għandu bżonn jifhimha din, illi inti tiġġieled l-argument mhux il-persuna. Meta nibdew niġġieldu l-persuna hemmhekk nagħmlu straġi. Il-argument tista' tiġi u għandek tiġġieled anzi u għandek għax imbagħad jekk inkunu pajjiż kulħadd jaqbel dak li nsiru ċimiterju mbagħad. Ekku, ekku.
U naħseb dal-pajjiż għandu bżonn li jiddiskuti iktar. Mela. Hawn min jibża' jiddiskuti. Ekku, ekku. Hawn min jibża' jiddiskuti anki l-ġewwa tiegħu, jiġifieri jekk jien nagħmel parti mill-Knisja. Jien naf jiena qassis, pereżempju, u saċerdot. Nibża' nitkellem għax l-arċisqof, Mm. Jaqbes fuqi. Mm. Jekk jien fil-Partit Laburista, nibża nitkellem, mm-hmm. għax jaqbes il-partit fuqi, per eżempju. Mm-hmm. Ħafna darba ma tkunx.
fil-Partit Nazzjonalista, nibża nitkellem, għax jaqbes il-partit. Għandu jkun hekk. Le, m'għandux ikun hekk, inkella kulħadd jaħdeb jaħseb l-istess, hemm ħafna minnhom. Jekk aħna tlieta naqblu, għaw tnej minna żejda, mhux hekk, m'għandux ikun hekk. Però jien naħseb li diġejja mill-edukazzjoni Għaliex aħna għandna sistema edukattiva kif tgħallmek tobdi u tagħlaq ħalqek. M'għandniex sistema, ma mmorrux l-iskola aħna niċċelinġjaw, per eżempju, l-argument li tġib it-teacher, l-argument li hemm fi ktieb jew jew fuq il fuq l-internet. Dak huwa vanġelu.
Ma nitgħallmux, ma nitgħallmux kif niċċelinġjaw, kif nagħmlu dak li jgħidulu critical thinking. Kif qed issemmi l-iskola smajtek tgħid illi l-lezzjonijiet għandhom ikunu kollha bl-Ingliż. X'ridt tgħid biha eżatt? U bħas-soltu mhux kulħadd qabel miegħek. Naturalment. Hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun, hekk għandu jkun. Le jiena dinha nagħmilha għaliex nemmen ħafna li għandna niddefendu l-klassi tal-ħaddiema. Issa hawn min joqgħod jgħid, u l-klassi tal-ħaddiema m'għadhiex teżisti, dil-kelma issa mhux vera xejn, il-klassi tal-ħaddiema teżisti u l-ħaddiema Huma l-ħaddiema, pereżempju, li jmorru fil-fabbrika, li m'għandhomx l-istess xogħol tagħna u rridu nammettuha di. Aħna ħaddiema wkoll, imma differenti. Jien impjegat, imma differenti x-xogħol tiegħi minn xi ħadd illi jagħmel tnax-il siegħa sejjer hekk. Aħna ġejna moħluqa biex noqogħdu sejrin hekk tnax-il siegħa. Għalija dawk il-ħaddiema għandna nagħtu kashom iktar u għandna nitkellmu f'isimhom. Issa għalfejn bl-Ingliż? Għaliex hemm diskriminazzjoni. bejn dawk li għandhom il-ġenituri tagħhom jafu jitkellmu bl-Ingliż u jkellmuhom bl-Ingliż u dawk, ħafna drabi hum ġejjin mill-klassi tal-ħaddiema, li ma jafux jitkellmu bl-Ingliż u jkellmuhom bil-Malti. U mbagħad imorru l-iskola. U dawk li tgħallmu jitkellmu bl-Ingliż mingħand il-ġenituri jitgħallmu l-Malti l-iskola u dak li mhux li jitgħallmu l-Malti jitgħallmu l-Malti u l-Ingliż. Fil-verità aħna bżonn iktar li nkunu nafu Ingliż milli Malti at the end of the day għaliex L-interviews illum, ma nafx tafux, saru kollha bl-Ingliż. L-interviews għal job. Issa jekk ma tkunx taf Ingliż, x'tagħmel? Kif se titkellem? Probabbli tkun l-aħjar wieħed jew waħda, imma ma jagħżlukx. Biex tivvjaġġa kollu mkien.
Biex tivvjaġġa, biex tmur taħdem barra. Anke l-ittri li nirċievu. Biex tmur taħdem barra minn Malta. Mhux ovvja li jrid ikollok l-Ingliż? Allura sewwa, il-klassi tal-ħaddiema ħa nsejħilha hekk, tajjeb, bit-patrijotiżmu ġifieri, dawn li jafu l-Ingliż u hekk jimirħu u jilħqu u jmorru barra minn u hekk nieħdu pjaċir. U l-klassi tal-ħaddiema bil-bandiera ta' Malta f'idejha hekk ixxejjer u ddoqq l-innu Malti, sorry, ta, biex iżżomm minnha l-Malti. Mhux sewwa. Dawk għandu jkollhom opportunità daqs l-oħrajn. Jiġifieri int tgħid li l-Malti jinqata' kompletament? Le, mhux jinqata', x'jinqata' ma tarax. Le, le. Le, le, mhux jinqata'. Il-lezzjonijiet isiru bl-Ingliż. U nitkellmu bl-Ingliż l-iskola, barra l-Malti naturalment u forsi l-istudju soċjali. Anke t-tfal minn meta huma żgħar. Mela, minn meta huma żgħar, dik il-punt. Għedt xi ħaġa tajba, ġenituri li huma influwenti fl-Ingliż lil uliedhom ħa jtellgħuhom jitkellmu bl-Ingliż. Ħafna drabi ngħidulhom għax tal-Pepe. Fil-fatt ma tal Pepe
Jiena per eżempju jienu l-mara, l-mara Ingliża. Illum l-Ingliż bżonnu b'mod internazzjonali. Jien inti kellimtu bil-Malti u l-mara kellimtu bl-Ingliż. Mela dak kellu l-opportunità jgħid imma ħafna ħaqqas jafu Ingliż. U laqqas mhux sewwa dawk huma fi żvantaġġ. Hu fi żvantaġġ enormi. U hija ħasra tajjeb li ngħidu li t-tfal bejn sena u ħames snin jistgħu jitgħallmu tliet lingwi differenti. Ekku, ekku, m'hemmx dubju, m'hemmx dubju. U anke l-Malti, għax inti saqsejtni għandek raġun. Allura l-Malti, anke l-Malti kif ngħallmu l-Malti. Pereżempju jiena naħseb li l-iskola illum, illum, ta' mhux meta kont jien biss, tgħallmek kif tobgħod il-poeżija. Il-poeżija sabiħa tant. Il-poeżija tifhimha kif trid int, mhux kif jgħidlek it-teacher. Il-awtur kiteb dik il-poeżija u l-poeżija saret tiegħi, mhux tat-teacher. U joqgħod jgħidli għax hawnhekk waqqaf sillaba, u hemmhekk għamel bi tlieta u b'erbgħa, il-poeżija. Jiena Sirt vegetarian ħabba poeżija li la kinena ma konniex studajniha l-iskola. Għax tal-iskola. Meta tgħid vegetarian x'tiekol pereżempju? Le, ma nikolx laħam u ħut jiġifieri. Imma. Laħam u ħut ma tuħux. Laħam u ħut le ma nieħux. Ili 'l fuq minn 40 sena. Qrajt il-poeżija Il-Barri ta' Ġorġ Pisani. Dan jiddeskrivi l-barri dieħel għall-qatla. Xi ħoss? U kif rajtha dik il-poeżija influwenzatni qed jiena qed nigol nilħa. U mbagħad iktar. Fuq hekk jiġifieri? Ija, fuq hekk jiġifieri l-annimali huma l-ħbieb tiegħi u jiena. U x'tagħmel biex jiena ma nikolx. Tirriplejsja għax il-laħam huwa importanti wkoll. Jiena l-annimali huma l-ħbieb tiegħi u ma nikolx il-ħbieb. X'nagħmel? Daqs kemm. Ma mhux se tikol il-kelb ovvja. Le.
Ġifieri fenek qatt ma ħadd int. Meta kont żgħir u ngħidlek il-verità rajthom anke joqtluh u jiena nara daqsxejn daqsxejn stramba kif kif jekk ikun hemm kelb maħqur nagħmlu storja hawn min weħel il-ħabs, għamilna protesti anke monument għamilna ta' kelb ta' star u hekk. Xi weġġa u għada kollu għandu. Għandu jkun. Għandu jkun. U għallura fenek le? Fnik aħna għall-istatistika noqtlu, mm. noqtlu. Mela Hemm li tiġi l-kelma noqtlu. Noqtlu, mela. Eh, fnik aħna l-Maltin niklu xi 3 miljoni fis-sena. Eh, issa daw, ħafna minnhom ituhom fil-pot stonhom jibdew Dak mod kif toqtolhom, ejja ngħidu li għandek. Ċaġa tradizzjonali, eh? eh? eh tajba. Eh, tana, tana l-Malti. Iwa, le, le, ejja ngħidu li għandek tikolhom, imma l-mod kif toqtolhom mhuwiex krudili, m'għandux ikun. Allura fenek ma jħoss, fenek m'għandux familja. Issa u minn sewa qed tajta eh. inti, imma u minn jgħidlek bid-daqqa li tieħ ma tkun jaf li miet. Eh. Imma jdumu jtuħ, eh, ġifieri rajt jiena meta kont. Nixtieq nibqgħu fuq l-iskola li sinti ftit tal-żmien ilu għadt ukoll, jellek ma kontx qed tindirizza studenti, li l-istudenti għandhom jitkellmu anke l-politika ġol-iskejjel u jekk iwaqqfuhom ma jobdux. Ma jobdux, ma jobdux.
Għaliex di oħra ġifieri, mela isma' di, mela se nagħmlu sindki ta' sittax-il sena u jien naqbel. Pero da ssir. Ma temmenx li għad ta' Sixteen kapaċi jmexxi. Iva, jekk, jekk, tinbidel is-sistema edukattiva u dak it-tifel u dik it-tifla jkunu mwrawma wkoll fil-politika. Mhux hemm regola li fuq il-politika ma tistax titkellem l-iskola għaliex? Jiġifieri, din l-mentalità, meta titkellem fuq il-politika ma jfissirx li tiġġieled. Anzi, ġieli titħol għand tal-grocer u jkollok avviż. Eh, eżatt, imma imma. Ma titkellimx fuq politika f'dal-grocer, pereżempju. U nsaqsi domanda aktar importanti, x'hemm li mhux politiku? Di oħra. Anke l-prezzijiet li qed tixtri mingħand il-grocer huma politiċi. Mhux hekk? Hemm deċiżjoni politika għalfejn dawk huma għoljin jew rħas. Anke fuq l-oġġetti. Ġifieri dejjem politika trid tkun ikollha. Issa l-iskola allura għandna sindku li jekk jilħaq ta' 16 sena, ikun għadu ħireġ l-iskola qed jikkandida ruħu eċċetera ta' ma jistax jitkellem fuq il-politika, u mbagħad huwa sindku. I mean kontradizzjoni. U jiena naħseb illi l-tfal għandna nelmuhom, nagħlmuhom ma nobdux. Aħna nobdu. Aħna nitgħallmu, per eżempju, jiena naf per eżempju ċertu, nantik eżempju, taf, per eżempju, daħal it-teacher u sab il-kelma ħażina fuq il, kitbuha fuq il-dan hawn, fuq l-electric board illum il-ġurnata, jew kitbuha mal-ħajt. Sewwa. U jgħidilhom min għamilha. Jiġifieri mela, ġejjin se nikxef biex ħadd, jien naf li għamiltha inti Fred, imma jien għandi nikxfek. Ktibt kelma ħażina fuq il-kelma ħażina, per eżempju.
Imbagħad jgħidilna Min għamilha? Għiduli min għamilha. Jekk sa ma sal-lejla ma tgħidulix min għamilha, teħel il-klassi kollha. Jiġifieri jekk ma tiġġakbinawx, intikom kastig. U anke interessanti li l-kastig x'inhu li noqogħdu after school. Darba t-tifel tiegħi qalli kien għadu żgħir kellu xi sebgħin. Qalli jekk int għax inkun ngħidlu school is fun u hekk mhux vera ta' ġifieri, it's not fun at all. Imma hekk nipprova kont nipprova ngħidlu. Kien qalli Jekk hija fun l-iskola, għalfejn meta nagħmlu xi ħaġa ħażina jżommuna hemmhekk bħala kastig? Iżommuna bħala kastig għax l-iskola hija kastig, għandu raġun hu. Le, le, inkunu l-Euro Disney. U lit-tifel ngħidlu jekk terġa' tagħmel hekk, nibqgħu hawn il-Euro Disney. Aħjar jagħmilha mela. Jagħmilha mela.
Imma għall-iskola ngħidu qed toqgħod hekk inżommok hawn għall-ħin. Għax hawn hawn idwejjaq u int se tkompli nżidlek idwejjaq. Eżatt, hekk hi, hekk hi, hekk hi. Hekk inkunu qed ngħidu. Hekk. U dak li saqsieni t-tifel. Fejn tidħol in fondo veru.
Irridu nagħmlu rivoluzzjoni, rivoluzzjoni sħiħa l-iskol. Peppi Azzopardi għax jiena darba darba ma nafx x'għedt jiena, jew għamilt xi statement jew hekk, u kien hemm min waqqa' ħafna personali kontrija. U kont qed nitkellem ma' ħabib tiegħi għedtlu, Isek tweġġa'? Qalli, Mela kemm għandu jweġġa' Peppi kulħadd jgħajru u jaqlagħlu, inti tweġġa' meta jaqla' meta meta tweġġa' int? Tilgħabha ta' ruħek li ma tweġġax jew ikun hemm mumenti li tweġġa'? Ngħid il-verità, ovvja li nweġġa', u speċjalment meta jsemmu l-familja. Per eżempju, jgħidu dak irid l-immigranti għax il-mara tiegħu tħobb is-suwed u jrid iserraħha. U saħansitra kien hemm ritratt ta' Mandy ma' erba' suwed għarwinin, ovvjament immanipulati, u Mandy għarwina wkoll, u qiegħda magħhom, fimt? Niweġġa' għax nibda ngħid min jaf Mandy Taf kif? Xi tħoss? U Mhux jiena- hekk? u Jiena x'tifhem?
kont se nsemmilek din għaliex naħseb l-iktar darba li inti qlajt kritika fejn jidħlu l-emigranti u naħseb fuq dak kollu li għadt, meta inti għadt ehm, li l-Maltin Irrabbu- iridu- nġibuhom id-dar. Eħe, nġibuhom id-dar Mela naddottawhom. ħa nagħmel iż-żewġ affarijiet. Mela l-ewwel saqsejtni fuq di. Jiġifieri inweġġgħek, jiena nkun qed nikdeb fil-qed ngħidlek. l- Però, però, em, xi sentejn ilu kont qed nisma' Ted Talk ta' waħda insomma li għaddiet minn sitwazzjoni fejn fejn kienet tiġi mgħajra ħafna eċċetera. U jiena din influwenzatni. U minn dakinhar jien, 'il dawn li jiktbu dawn l-affarijiet sirt niktbilhom. Niktbilhom. Nistiedinhom biex niltaqgħu. Issa. Tagħmilha?
Nagħmilha. Ħafna minnhom, jew, ma jaċċe. Pero dawk li nċe jaċċettaw, immorru jew nieklu, spiċċajt minnhom jiġu d-dar, spiċċajt minnhom imur id-dar tagħhom, spiċċajna ħabib. Ma m'għandniex. Eh, xorta vera, di vera.
Xorta għadna ma naqblux.
Le, le, le, di vera.
Xorta għaddejt minna jiena. Imma meta tintaqa' mal-bniedem. Hemm min li kritikani sar ħabib tiegħi ħafna, fil-fatt. Ekku.
U hekk għandu jkun naħseb. Hekk għandu jkun. Allora niltaqa' magħhom ġifieri din insolviha b'dan. Ma sekonda inti ma tuħux għalik jekk jien naf jiena, pereżempju bħala sindku tal-belt. Eh. Mhux se nħu għalija jekk xi ħadd jikkritika l-politika tiegħi mm. jew d-deċiżjonijiet li ħadna. Mhux hekk.
Imma meta jsemmi l-ommi żgur ħanħu għalija. Mhux għalhekk eżatt, mhux għalhekk dik il-punt kollu. Imma titrabbi qoxra. Issa domanda tiegħek fuq l-immigranti. Mela, Jien mhux biss għadt biex nagħmlu hekk. Inti għamiltha.
Jien għamiltha.
Jien għamiltha. Darba minnhom żammejt persuna maħruba minn pajjiż għal iktar minn sena fid-dar tagħna. Imma mhux għalhekk u darba oħra żammejt sitta għal ċertu jiem għax kienu se jkeċċuhom fid-dlam. Ġifieri għamiltha mela m'għamiltiex. Imma mhux dik biss. Issa għandna jiena flimkien ma' l-Uffiċċju tal-Immigranti tal-Knisja għamilna dan il-proġett, issa s'issa huwa pilot project, fejn nies japplikaw biex iżommu immigranti magħhom fid-dar għall-ewwel sitt xhur. Naturalment di volontarja, minn hemm trid tibda jekk tkun trid. U ngħidilkom li l-problema li għandna hija li għandna wisq iridu jagħmluha. Jerġa'.
Ma titwemminx imma hekk hi. Hemm wisq nies u ma nistgħux għax dan mhux taqbad tgħid oh inti mur hemmhekk. Le le mhux hekk. Dawk mhux hekk. Social worker. Trid tara fejn sejjer hu.
Jiċċekkjaw id-dar, jiċċekkjaw. Per eżempju, ħa nagħmel domanda lilek, George, flok lil Peppi. Jiġifieri, jekk ikun hawn iltiema tal-gwerra, per eżempju, għaddejja l-gwerra Palestina, Iżrael, per eżempju, hemm tfal spiċċaw bla ġenituri. Hekk hu. Jiġifieri jekk hawn xi familja jkollha trabbi xi tifel, Palestinjan, per eżempju, jew Iżraelit. Mela. Jew Ukren.
Mela.
Mela. Jew Russu, ha, ma nafx. Mort, mort, mort, għax mort għand familja żewġ anzjani, it-tnejn mill-Ukrajina. Kisrulhom, ħarqulhom id-dar. Dan qed jgħix ma, ma, fil-fatt dan anzi, taħ, taħ parti mid-dar tal-kappillan, terġa' l-kappillan għamilha di. U tiġi dil-mara, għax jien ma nafx ovvjament bl-Ukrain u huma ma jafux bl-Ingliż, u tiġi dil-mara u tagħmel it-translation. U dawn kienu jidhru vera ħbieb u hekk, hi żżomm it-tfal, aw iżommu l-atfal u u jmorru l-festi flimkien u hekk. Fl-aħħar skoprejt li din il-mara hija Russa. Jiġifieri da għandek familja Ukrajana u familja u familja Russa qed jgħinu 'l xulxin jinħabbu. Mhux hekk. Mhux mhux sabiħ, ħa ngħidlek ħafna drabi n-nies ma jridux il-gwerra. Mhux hekk. In-nies. Jiġifieri meta ngħidu. Inti taħseb li r-Russi kollha jobogħdu lill-Ukraini? Mhux ovvja li le. Mhux il-każ, ta.
Jien nispera li jobogħdu l-gwerra.
Jew l-Ukraini kollha jobogħdu lir-Russi? Assolutament. Il-gwerra jobogħdu d-deċiżjonijiet li jieħdu l-mexxejja. U jiena u jiena ngħid anke pereżempju jekk taħseb fuq il-gwerra li għaddejja bħalissa f'Gaza. U hawnhekk ngħid illi l-Gvern Malti, Prim Ministru u anke Ian Borg, ħadu pożizzjoni mill-ewwel, mhux issa, mill-ewwel u ħadu pożizzjoni almenu f'ismi żgur. Meta qalu, le, Hamas huma terroristi, jiena naqbel li huma terroristi, però issa tkunx terrorista inti ukoll għax il-gvern hemm mhux il-poplu, il-gvern Iżraeljan, b'li għamel, terrorista wkoll. Jiġifieri jiena ma naqbilx. Patta, patta. Jiena ma naqbilx.
Ma taqbilx ma' Mezzola li marret iżżur. Mela, Mezzola l-ewwel fl-ewwel diskorsi tagħha meta marret iżżur, le ma naqbilx, assolutament. Imbagħad biex inkun ferm magħha, Bdiet titkellem ukoll fuq x'qed jgħaddu minnhom b'mod anke aħrax il-Palestinjani. Le ma kontx, jekk immur kont immur fi żewġ postijiet. Ġifieri, jekk immur. Jew inkella ma mmurx u nitkellem fuq, ħa ngħidlek, jien għalija min jgħid, min jgħid il-Ħamas għandhom bżonn ta' għax tiġġustifikhom, hemmhekk għalija tkun żbalja. Għaliex x'jiġifieri? Mela jien għandi xi ngħid miegħek. U mur noqtol l-unbelievable. Gwerra li jila d-dejja. Iwa jila d-dejja 75 sena. Ah, Imma allura immur noqtol li, le. Mandek toqtol il-ħat anyway biex tpattija ma iktar u iktar mandek toqtol. Daw, daw il-ħamas marru ġo parti ta' zaza li kienet jiċċa. Tumaċ, tumaċ.
Kont fil-sin għalissa.
Jena kont fil-gwerra. Kont fil-sin. Sanajda fil-gwerra.
Ġvirina kont fil-gwerra, fil-gwerra li għaddiet, mux di. U kont hemmhekk u rajt in-nies idiru. Kont qed nintervista tnejn inħarqu b'snajper. Qed nintervista l wieħed, spiċċajt mort għand nieħlu da miet. Qudiemi, mela, qudiemi. Rajt tfal, ma rridx inkompli. Il-ġurnalist ma kienx f'dal każ. Min?
Inti kont bħala ġurnalist? Jien kont bħala ġurnalist.
Le, le, miet, għax kienu maħruqin, sniper niżel qabel, kienu fl-isptar. Kont l-isptar, nintervistom ħdej xurxin, għandi fil-fat, eh, rejna l-filmat. Pazjenti kienu. Pazjenti, eżat. Mm. Ġviri da. Gwerra, pazjenti tal gwerra. Gwerra, gwerra, gwerra ġib iktar mibeda, oh, eccetera. Imma, oh, kif il-bnidem jista jasal fekk. Kont intervistajt mara, per eżempju, di għara ja kellan kwatru, palestinjana, kellan kwatru, birtratta t-tifel, kien għand kellu xar 24 sena, u numru. U jien saqsejt, għedtilha dak in-numru. Qalt li dak għat-tifel sploda lilu nnifsu dak in-numru ta' kemm qatel. Imma qalilha proud, eh? Qed tiftaħar, jiġifieri. U jiena kont ixxukkjat, ovvjament. Qalt li minuta, u mbagħad ġabitli 'l oħtu, 'l oħt għat-tifel, bis-snajper, ġorġa dieħla minn hawn ħirġa minn hawn bid-demm, lit-tifla tagħha, jiġifieri. Imma jiena ma niġġustifikax xorta. Jiġifieri da issa, mela qatlu lul oħtu vera. Imma la jmur joqtol lin-nies hekk jekk imur ġo bus u jisplodiha. Intervistajt, intervistajt il-ħu l-iktar, l-iktar, hawn il-ħu l-ewwel mara li għamlet suicide, x'ismu hawn, l-ħu l-ewwel mara. Taf x'kienet taħdem? Mar-Red Cross kienet. Stant rat nies itiru u jisplodu. L-ħjie ma felħitx u marret tisplodi lilha nfisha. Imma xorta ħażin jekk nibdew naċċettawha u ngħidu għax għandhom raġun, it-terroriżmu qatt mhu tajjeb. Imma mbagħad, sorry ta'. Peppi, qatt zoppa rdiet. Imbagħad, ħa ngħidlek ta' l-aħħar di, imbagħad mhux jiġi l-Iżrael u lil dan, jaqtalhom id-dawl, jaqtalhom l-ilma, jaqtalhom il-fuel. Hemm babies bħalissa Bejn fatt li qed nitkellmu, ġifieri, hemm li jridu jdaħħluhom fl-inkubatur, imma ma jistgħux jixgħaluh. Dawn se jmutu. Mhux hekk biss, jiena l-iktar l-iktar li xxokkjatni u tterrorizzatni bis-serjetà, u għamilt lejl bis-serjetà naħilfilkom, ma nistax norqod meta tqajjaq għaqlek, iva, illi spiċċa l-oppju u qed joperawhom tifel, immaġina tifel żgħir jew tifla taqtagħlha saqajha Għax intlaqtet mill-bombi mingħajr l-oppju. Timmaġina. Le, le, Tal-biża dik tal-biża kien. Għala dak mhux terrorizmu.
Ġaħna ma stajniex nibatu naqa' l-oppju dak jiġi trasportat, pereżempju. Xi ħadd qal li jiġi trasportat imma ma kienx qed jasal mm. fejn suppost jasal. U tinsiex imma Fred biex tagħti l-oppju trid id-dawl, trid l-elettriku. U l-elettriku mhux spiċċa. Inqatgħulhom id-dawl. Il-ġenerators spiċċalhom il-fuel u m'għandhomx fuel. Hija sitwazzjoni tal-biża'. Imma kif tara dan il-konflitt? Konflitt li ġej minn art imqaddsa, biex tifhimni, l-art li mexa fuqha Sidna Ġesù Kristu. Pepe Azzopardi jemmen f'Alla l-ewwel nett? Mela, jien nemmen f'Ġesù Kristu. Di ta' Alla u mhux Alla ma tantx noqgħod nitħabat magħha għax inkun arroganti. Temmen li Ġesù ġie.
Ejja, inkun arroganti jekk ngħid li jeżisti u nkun arroganti jekk ngħid li ma jeżistix ukoll. Għax nilgħabha ta' Alla jiena li nipprova ma nkunx. Però Ġesù Kristu jiena jinfluwenzani kuljum ħafna. Ġesù Kristu li għax pereżempju semmejt li l-immigranti inti, I mean hekk aħna nsara. M'għandniex choice, għax dan mhux buffet toqgħod tagħżel. Kellna nsara, Kristu qal, kont bil-għatx u sqejtni, kont bil-ġuħ u tmajtni, kont barrani u lbistni, kont tal-barrani u lqajtni. Ma qallhomx, imma l-ewwel iċċekjawlu l-passaport ta' u l-ewwel għamillu ibagħtu lura kif qed jagħmel il-Gvern sfortunatament, jibgħathom lura ma tarax. Hekk qed jiġri. Aħna ħallejna tifla, tifla ta' erba' snin tmut bil-għatx fiż-żona ta' salvataġġ Maltija. Skandlu, ma nistax nemmen jien kif għamilna din ħaġa. M'għandux ikun imma il-Gvern Malti.
M'għandux raġun. Il-poplu Malti, le, il-poplu Malti. Li huwa poplu li jgħix fi gżira. Inti taf li l-Islanders kollha jibżgħu li jiġu maħkuma. Jiġifieri kien naqa' biża' tittijielhom in-nies illi ħajġu jaħkmuna dik qiegħda fl-Islanders kollha fid-dinja mhux aħna biss. Mhux aħna biss. Imma dik il-biża' ġifieri, tgħid li ma tirriflettix li Isma' ngħid.
Però mbagħad minn naħa l-oħra kemm salva l-poplu Malti salvajna ħafna nies. Mhux hekk, le, mija fil-mija. Ġifieri xorta naqbel miegħek ta' qas waħda m'għandha tmut bil-għatx. Hekk, u li nibagħtuhom lura l-Libja fejn jiġu torturati, stuprati u maqtula. Naf xi jien għax rajthom b'għajnejja. Meta wkoll kont fil-gwerra tal-Libja, naf x'jagħmlulhom lill-immigranti dawn jistmawhom ta' skjavi. Tibgħat, tibgħat mara tgħidilha biex iġġibilha l-ġobon, u flok il-ġobon iġġibilha l-għaġin, tismota. Tismota. Tismota. Daw qed nibagħtuhom lura f'dal-post fejn hemm anarkija, fejn hemm gwerra. Illegali, eh, ġifieri. Le se jinqatlu żgur. Le se, qed ngħidlek, ħafna minnhom, intervistajt waħda jiena, disa' xhur jistuprawa kuljum. Kuljum. Illum, għax kienet daħluha Malta, illum nurse. Kienet frontliner fil-Covid. Però mhux ġustifikata, fl-opinjoni tiegħek, il-biża' ta' poplu żgħir. Le, mela. Li jiġi maħkum u li m'għandniex fejn inpoġġu, ġieli na, anke li għandek nies jaħdmu bil-permess, jiġifieri Indjani, Pakistani, semmi inti. Għalhekk, jien għalik kont semmejt.
Anke minn daw li huma qed iħallu l-ekonomija ta' Malta, daw qed iħallu l-ekonomija ta' Malta b'saħħitha. Għax il-fatt li għandek barrani jaħdem bil-ktieb ta' xogħol mhuwiex se jieħu pensjoni lura għadda. Jiġifieri da qed iħalli biss hawn, jiġifieri jiġi jaħdem, jixtri mis-supermarket, probabbli imur jaqta' xagħru jekk ikollu, probabbli jixtri detergents biex jaħsel, jikri l-appartamenti mingħand il-Maltin, le? Jiġifieri dawn li qed iħallulna l-flus ukoll qed iwerruna, aħseb wara dak li ġej li mhux se jħalli xejn, tgħidli fejnha l-istampa nisranija? Ekku, jiġifieri imma ħa ngħidlek, għax in-nies jitħalltu u jaħsbu li aħna għandna dawn in-nies mhux Maltin, jien ma nsejħilhomx barranin, għax fil-kelma barranin hemm il-kelma barra. Ngħidilhom nies mhux Maltin. In-nies mhux Maltin Huma mhux emigranti ta', in-nies mhux Maltin qed iġibhom il-gvern. Ġab 'il fuq minn mitt elf, ġifieri, li biex jgħinu l-ekonomija. Issa hemm argumenti kontra din l-ekonomija wkoll għax vera li jkollok il-flus fil-but, però ħareġ survey aħna l-iktar poplu irrabjat Fl-Ewropa, eh? Ġifieri bil-flus. Dwar xiex imma? Irrabjat, irrabjat. Eh. Irrabjat in ġenerali. Anzi, ġili ħareġ survey għall-iktar ferħanin. Ija, u kol, ħareġ survey, eh, kien ħareġ survey. Niftakar. Ija, ija, li kien li konna ferħanin. Jalla, jaġa jkonna dak il-survey. Għanna survey ħolli għajt 70% tal-zazzaza jdu jitilqu u ma jaġaw xieġu ġifiri, jimigraw. minn Malta, għaliex għax ħajjew dal-ambjent jiġifieri f'hemm dan. Soffokanti. Xi ħadd qal nixtieq impinġi Malta, imma ma nistax insib post mingħajr krejn.
Ukoll.
U inti kif tista'. Jiena darba ħabib tiegħi spjegali Malta u bqajt iċċassat. Għax aħna għandna ħafna tajjeb, come on. Għandna mela, ħafna tajjeb. Il-fatt li aħna naslu malaj, per eżempju, dik hija vantaġġ kbira lina. Mhux illum, eh?
Wija, wija, wija. Mhux illum naslu malaj. Le, wija, traffiku hemm. Eh. Naslu malaj, ġifieri eh. jien naf jekk inti qiegħed fis-sodda. U inti ċempilt li Pep, tgħid li isma' jien qed nieħu kafe ta' slima, ġej mm. saħdejja, mm. ngħidlek isma' Ħa nieħu shower u niġi. Fejn tista' tagħmilha barra dik? Issa tasal kwarta tard u nofsija tard. Xorta niġi. U hija siegħa tard. Xorta niġi imma. Il-fatt, jiġifieri, il-fatt li aħna viċin. Però kien qalli da, ġie Malta u għadtlu what is your impression about Malta, first impression? Qalli għandek Londra fuq il-baħar. Hekk spjega ħieli. Da, dara Malta Londra fuq il-baħar, jiġifieri minħabba ħafna karrozzi illi għandna. Però ifhimni mhux biex naqbeż għal ħadd għax fit-traffiku niddeq bħal kulħadd. Però mbagħad kulħadd irid il-karozza ta' tmintax-il sena, jiġifieri il-problema mhux biex naqbis għall-gvern ta' far from it, mhm. jew għal min jħossib it-traffiku, imma kulħadd irid il-karozza, mhm. jif il-familja kemm għandna pereżempju. Mhm. Naħseb ma nafx jekk għandekx waħda. Le, għas għandek waħda mendi, inti ma suqx. Le, nsuq, imma m'għandix karozza, m'għandix bżonna, għax nirranġa Imma dak Peppi. Jiġu għalli, le mhux għax Peppi, għax għegħin. U t-tifel għandu waħda elektrik, għax nipprovaw innaqsu kemm jista' jkun Anka l-emissjonijiet. Ma għatma miltek li dilettant ta' sew. Le, la, xej u tal-ka. Għankopru fuq. Ġili soq tibqa.
Ġili soq kelli li ġen. Ma ti preferi.
Le, l-lum, l-lum, għazan dil-karozza t-najdlek. Fimtek.
Mela, unuża tal-linja, eh, u rritnajt tal-linja kultanti għagġudikata da' xej ħazin. Għax l-għamil ti taħel fit-traffiku vera. Pero, xie kultant, oh, meta użajta, sibta. Per eżempju, il-fat li tal-linja tal-linja bxej issa, mux għal-flus, imma. Mela, tista' tejn taħseb? Mela, Dik għid, taf kemm kien hemm iktar nies li użaw. Fil-fatt issa hemm problema differenti. Qed isibu n-nies fuq l-app u m'hemmx biżejjed. Mela, mela, hija xi ħaġa pożittiva.
Mela,
m'għandix jien kont naħseb li billi tkun b'xejn, fil-verità ma kellix raġun. In-nies żiedu kont naħseb ukoll. Żiedu b'mod, ġifieri kienet deċiżjoni tajba ħafna li saret. Ippermettili nagħmel Skużani, George. All right, all right, kompli. Permettili nagħmel parentesi żgħira biex inkunu qegħdin inħaltu d-diskussjoni imma naqra luftit qalbu ukoll. Mhm. Jiena kienu sija u nofsa fil-ħodu għatħan ikteb messaċ il-Peppi, mhm. naħseb tiftakar. Mela, ma xorfi niftakar.
U għasallek fil- għaxin messaċ fil-ħemda tal-lejl. Mhm. Hi Aw mhux tapprezzah iktar, ħa tifhmu iktar naħseb jiena. Jiena il-lejl iġegħlek taħseb ukoll. Il-lejl meta kulħadd forsi jkun rieqed, inti jekk ma tistax torqod jew għadek imqajjem, qed itik ċertu ħsieb. U jiena ktibtlu messaġġ Minħabba li tlift 'l ommok inti dis-sena. Kont ktibtlek messaġġ niftakar konna nagħmlu l-programm dak iż-żmien anzi. Yes. Meta inti tlift minn għandek l-istess billej kont irċevejtu. Mhm. U stajt nifhem x'kont qiegħed tħoss. Mhm. Għax naf li inti m'ommok kont mhm. viċin. Mm. Kif affettwatek? Affettwatek il-mewt il-mewt ta' omma. Ara, min jgħid li iż-żmien itaffi mhuwiex vera, anzi żmien iżid iżid l-uġieħ mis-sens li għax taqbel miegħi. Taqbel miegħi. Iżid l-uġieħ għax inti iddum ma tara l-persuna. Tidra tgħix bil-ferita. Fix-xogħol tiegħek ngħidulhom, mhux veru, żmien ma Ma f'da sens f'dil biċċa xogħol ma jtaffix. Anzi aktar tkun tista'. Tidra tgħix bil-ferita.
Ija, però tqajt ma' xi ħadd mhux xi filosfu da. Qalli ġorra ġorra miegħek u tispiċċa u dik vera, eh, ġifieri, jekk inti ġġorr miegħek in-nies li tlift U tajt kieku jien dil biċċa kif kont nagħmilha, kieku di jien kelli ommi illi mingħajr ma kienet taf kienet soċjalista.

Jiġifieri ommi, qabel ma jien studjajt il-Karl Marx, kienet diġà qed tgħidhieli. Kellha sens ta' ġustizzja, pereżempju, għamlet il-custard u u dan u taf kif, tat biċċa kbira għal dak u jiena l-ħija u ħija jgħid le, inti għamiltlu iktar. X'kienet tagħmel? Tgħid xi ħadd minnkom se jaqsam fil-plattini u l-ieħor jagħżel.
Soċjaliżmu ta' Kristu da, eh? Ġifieri. Allura jien noqgħod attent kif naqsam għax li ieħor se jażel, jekk nagħmel waħda kbira u l-ħora żgħira. U per tajba di. Eh, mela, mela. Ħafna.
Eh, u darbohra, per eżempju, konna qegħdin l-isptada kont għad nizar, ta' kont għedin l-isptada, u konna qegħdin fil-kju, U dik daż-żmien, ma nafx jekk għadhiex hekk illum, imma dak iż-żmien kienet jistiġibuk fis-sebgħa ta' filgħodu u jkun hemm is-section il-ħdax u nofs, b'numru. U kif se nidħlu aħna, jidħol il-Ministru tas-Saħħa ta' dak iż-żmien, b'mara se jdaħħalha, jaqbeż il-. Ommi qamet, qaltlu sorry ta', qaltlu aħna jmissna. U tħares, naħseb mhux qed tagħrafni, sinjura. Qaltlu ta' żgur li qed nagħrfek. Qaltlu inti l-kaġun tal-lili mis-sebgħa ta' filgħodu hawnhekk? U minn fuq issa ġej taqbiż nirkju, tutlaq il-barra. U daħħalna aħna, eh? U dik nara l-mitni illi minċ ministru, inċ arċisqof. Kulħadd indaqs, mhux l-istess, mm. l-istess maħniex, imma ndaqs. Mm. U le ma taqbiżnix, x'qed taħseb li inti? Minn fuq. Jena anka meta nara. karatu sot.
Ija, anka jena l-lum il-ġurnata nara. Fejn kienet il-mami? Mill-belt. Misra ta' Sartusra. Għandha x'taqsam. Sartusra għandha x'taqsam ħafna. Mill-belt.
Għandha x'taqsam ħafna.
Jinaħseb. Aħna normalment ngħidu mill-belt ngħidlek il-grazzja talla. Il-karattru ġifieri. Il-karattru tal-Beltin, mo speċjali l-età tal-mama tiegħek. Tgħidli x'għandu x'jaqsam iva, ma għexu u raw it-tibdiliet fil-belt anke meta kienu żgħar huma. F'belt differenti tiskanta meta tgħix f'belt milli tgħix f'raħal ukoll. Ma jbiddillekx il-karattru tat-tjubija, ta', ġifieri. Imma forsi trid l-iktar soda. Ekku. Isma', nixtieq nerġa' mmur ftit lura meta bdejna nitkellmu fejn. Nsellmu l-memorja tagħha.
X'kien jisimha l-mara? Mary. X'jisimha propjament?
Mary. X'jisimha? Mary. Jekk nista' nsiħħ. Jisimha Mary, ma mhux x'kien jisimha. Ekku, mbagħad ħa nħalli f'idek, Ġorġ, biex se nagħtlek over. Biex intih parir.
Mela.
Biex intih parir. Mela.
Għax jiena ġarrabtha qablek. Jiena kont ma rridx naċċetta. Niftakrek, eh? U għadni s'issa ma naċċettax li ommi telqet, jiġifieri. U dak huwa l-ħażin.
Diskursata twila darba kma nafx tiftakar. Tiftakar?
Żgur li niftakar.
Dawn l-aħħar żmien kelli bżonn xi ħaġa kont dari mal-ħajt. Mhux darba u tnejn. Meta mara tħija, ġraw ħafna affarijiet li dort lejha u bagħtitli r-risposti, eh? Ġorġ kien wieħed minnhom li kien jgħidli, kien jgħidli jiftħilha l-bieb. Meta taċċetta.
Żomma miegħek.
Aċċetta l-fatt u żomma miegħek. Aċċetta qatt.
Il-fatt li issa qed tikkomunika magħha. U titlifx iżmel li tlift jien, ikkomunika magħha mm. minn issa. Iġġorra mija kif qalli dak il-ħaġa. U tikkomunika.
U kellima xbija tagħha kellima. Mm, mela, mela. Tkun aċċettajt li m'qegħdix ħdejk u m'iniex miegħek imma fl-istess Per eżempju, nhar il-ħadd intajna l-aħwa x'issa jaqditna ħafna. Ekku. Tiskant. Intqajna. U u għedtilhom illum nixorbu biss kini, naf li tnagħmel riklama. Ma jimpurtax, ma jimpurtax. Ommi kienet iffissata fuq il-kini. Xorba Maltija.
U għamilt poster
kini is the mother of all soft drinks. Yes. U mbagħad ktibt Merry Christmas, imma Merry Christmas ktibt Mary. M-A-R-Y, Christmas. M-A-R-Y. Jalla zommuha di. Ekku, qed inżommuha. Qed jirnexxi. Qed inżommuha fil-fatt.
Għax il-preżenza tagħha.
Mhm.
Taqadna u. Imma il-vojt tagħha ukoll iġelek ma tiltaqax. Jiena ngħidlek il-vojt tagħha tista' timlih b'xurxin. Mhm.
Dik hi, ukoll. Li hawn ġustizza ma tintaqax kif qed tgħid. Mela, ejja ħa nerġgħu mmorru fuq l-emigranti, eċċetera. Mela, Alfred semmieha li forsi l-Maltin jibżgħu li ħa jiġu maħkumin, jien naf, jista' jkun li minnhom xi darba jkunu fil-Parlament. x'taħseb fuqha. U mbagħad li xtaqt insaqsik ukoll, titkellem ħafna fuq il-faċilità korrettiva ta' Kordin, ma jinkwetakx il-fatt li jista' jkun li dawn l-immigranti li qegħdin ngħinu maġġoranza minnhom qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin għaliex għamlu reat jew ieħor. Jien tinkwetani l-fatt li forsi meta jaslu Malta, mhumiex ikunu mgħallmin, jien naf it-tradizzjoni tal-Maltin, jien naf li inti għaddej fit-triq u qabdek toilet u tagħmlu mhijiex xi ħaġa normali imma ċertu pajjiżi u li aħna ġieli żorna hija xi ħaġa normali. Taf kif? Jiġifieri jista' jkun li dawn mhumiex qed jitgħallmu biżżejjed meta jaslu Malta? Mela fuq li jkun hemm il-Parlament u jieħdu over din ovvja qatt mhu se tiġri, tant illi meta ħarġu kandidati Għarab, bħal Partit Laburista nżil iktar li ħarġu, daw mhux talli ma telgħux talli marru brodu. Ġi qas l-Għarab stess ma vvutawlhom, din l-idea li għandna li jieħdu over u hekk hija idea li noqogħdu nsemmuha biex ikollna skuża għalfejn ma nġibuhomx. Il-Malta full up, imma mhux full up bl-immigranti, u l-vili hi illi jekk xi ħadd minn dawk, ikun hemm dgħajsa, se nibgħatuha lura, u f'xaqqa waħda xi ħadd juri li għandu miljun ewro, f'daqqa waħda jinżlu għalih, itellgħuh u jtuh il-passaport, ibiħħulu ġifieri, allura mbagħad ma nibqgħux full up hemmhekk. U allura tinduna li l-flus qed imexxu dan kollu. Dawk ta' l-ekonomija l-mitterf jiġu biex nagħmlu l-flus. Dawk tad-dgħajjes jekk m'għandhomx flus. Iva, ma s-s. Mhux aħna biss. Aħna parti mid-dinja. Għax int saqsejtni fuq Malta, nitkellem fuq Malta. It-tie u l-Ewropa missa tistħi li tħalli dak li jgħidulu shared burden sharing volontarju, volontarju. Dik suppost li niddeċiedu ngħidu dak il-pajjiż jieħu persentaġġ. Tagħhom.
U nkunu vera Kif għamilna b'tal-Ukraina. Tal-Ukraina taf kemm ħarbu nies. Kellna xi problema għax il-pajjiżi l-oħra aċċettawhom. Dik li rridu nagħmlu, però s'issa l-Ministri u insistenza ta' Malta u anke tal-Italja għadhom ma aċċettawhiex. Mela dik l-ewwel l-ewwel. Issa l-emigranti li. Issa l-integrazzjoni, di vera importanti. Għax inti għedt li biex jitgħallmu lit-tradizzjonijiet tagħna. Dik mhux integrazzjoni. Integrazzjoni hija biex huma jitgħallmu t-tradizzjonijiet tagħna u aħna nitgħallmu tagħhom. Jiġifieri jekk nara wieħed isalli, ma ngħidx da x'inhu jagħmel hawn fit-triq isalli tefa'. Għax dak hekk jagħmel, għandu dik it-tradizzjoni u nitgħallmu u għalhekk anke li ngħixu flimkien u li mmorru l-iskola flimkien it-tfal dik hija ħaġa vera sabiħa u vera tajba. Għax li nitħalltu hija importanti. L-ewwel nett għas-saħħa tagħna. Ekku.
Anke meta niżżewġu, anke meta niżżewġu. Jiġifieri meta niżżewġu.
Pereżempju, il-fatt li l-Għawdxin jiżżewġu l-Għawdxin, dik mhux tajba xejn. Għax inti. Tajba ta' ġifieri biex ma naħħoqx allarm. Imma jekk jista' jkun Għawdxija tiżżewweġ xi ħadd minn Londra aħjar, pereżempju. Hux jgħidu. Iva, le, is-saħħa ġifieri tiġi mit-taħlit. U hija naturali. Għax hemm ħafna Għawdxin il-Għawdxin, ta' mhux nallarmaw. Le, le, le, u le, mhux.
Ma l-irrid ngħid.
Pereżempju, ejja mmorru, ejja flok Għawdex immorru fil-familja. Per eżempju, huwa ferm issuġġerit li inti ma tiżżewwiġx il-kuġina tiegħek. Mhux ovvja, eżatt. Per eżempju. Jew sekonda kuġina wkoll.
Hux vera. Hekk trid tgħid. Hekk. Eżatt.
Jiġifieri dik it-tieni punt. Issa, it-tielet, inti għedt il-maġġoranza tal tal tal-ħabs. Fil-ħabs.
Le, mhumiex Maltin. Le, mhumiex Maltin.
Imma mhumiex immigranti, għax rridu noqogħdu attenti. Mhm. Huma ħafna minnhom huma nies li ġab il-gvern biex kif qal Alfred jgħin l-ekonomija. Imma meta tara l-każi fejn jidħlu l-immigranti huma aktar każi serji. Mu vera xejn laqqas, jiġifieri iktar każi serji. Iktar każ serju minn dik ir-raġel li kienet suq karozza ra waħda, sartat mhux Maltija, U għatilha hekk waqt li qegħed fuqha. Di d-domanda li se nagħmillek issa, ma tistax tweġibha issa. Ħa tweġibha fil-podcast li jmiss għax se jkollna t-tieni parti ma' Pepi Azzopardi il-ġimgħa d-dieħla. Id-domanda tiegħi hija din, wiċċek biss irrid nara fil-kamera. Pepi Azzopardi jemmen fil-ġenna u fl-infern? Għax darba smajtek titkellem dwar l-eternità. Temmen fl-eternità? Eh, il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi, George, grazzi l-sponsors tagħna kompetizzjoni. Mela, batuna fuq il-WhatsApp meta twilet Pepri 25 ta' Wissu 1959, il-numru tal-WhatsApp 9812 7676. Aħna żgur mhux se naħarbu illi l-ġimgħa d-dieħla Insaqsu lil Pepi Azzopardi dwar xarabank. Hemm ħafna iktar, hemm ħafna. Dwar xarabank, per eżempju, se nsaqsuh il-ġimgħa d-dieħla jekk imissja xarabank. Per eżempju, jekk ħadix bi kbira li xarabank eh, waqaf, jekk jerġax il-qoddim eh, jikkonsidra li jerġa' jibda programm bħal xarabank. Ibqgħu magħna u għal-ġimgħa d-dieħla

Logica Office Furniture, Benna, Tel Budella Restorant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restorant.